Un arall yn gallu mynd lawr os bosib? Na, sori, dwi angen cadw un, un yna. Reit, oce. Okay. so, siwr o fod, mae hwnna'n olygfa sy'n gyfarwydd i llawer ohonyn ni fan hyn. Golwg rymantaidd a traumateg. Codi diddordeb ynddyn ni i gyd, ydy e? Cyrraedd Tyn Rhos, Dwi wedi cyrraedd cyn, Tyn Rhos ar ddiwedd y haf 2018 o Abergyfenni a byw ar tyddyn bach ger Llanrhystud gyda fy ngŵr Jem. A yn y lle cynta, o'n i'n treulio amser cerdded a gyrru o gwmpas, yn ceisio dod i nabod y cynefin newydd. Hwyr yn mis Rhagfyr, ers i drwy Llydiartau Mabws am y tro cynta'. Ac, wrth gwrs, erbyn 2018, dwi wedi cyhoeddi un o lyfre Lanteos, nôl yn 2015, ac o'n i'n gweithio ar y sequel. The Dipping Pool. A ar ôl gweld yr olygfa fan hyn, o'n i'n cael fy tynnu mewn a dwi wedi darllen, dechrau darllen am Plas Mabws. A ffindio allan, roedd Plas Mabws wedi cael ei ail-adeiladu gan James a Anna Maria Lloyd Yn union ar yr un pryd a roedd Gogerddan yn cael ei ail-adeiladu, a Trawsgoed yn cael ei ail-adeiladu, a wrth gwrs, fy annwyl Nanteos. Felly, o'n i'n gwybod, o'n i'n gorfod dod i nabod y perchenwyr newydd sy'n byw yn Mabws, a gorfod, os mae'n bosib o gwbl, cael ffrind allan ohonyn nhw a cael mynd drwy y tŷ. Um, nawr, roedd llawer o bobl yn dweud, o, oh, gosh, pobl yn Mabws, Plas Mabws, maen nhw'n private iawn. Anodd iawn i gael mynediad mewn i Mabws. Ond fel cyn athrawes drama, oedd e dipyn bach o ffeis arna i. Ti'n gofod os ti'n dysgu plant hŷn a os ti'n dysgu drama. Ac o'n i'n meddwl, wel, nothing ventured, nothing gained, na i trio. A dwi wedi troi fyny gyda botel o win, Wastad yn syniad da, whisky yn well hyd yn oed, ond bottle o win a cerdyn Nadolig. A rhyw prynhawn rewllyd a glir jyst cyn Nadolig yn 2018. Rhy gyrru i fyny, parcio car a dod allan. A pwy oedd yn dod i gwrdd â fi ond Ed Wyddi, sef perchenwr newydd Plas Mabws.

Yym, yn dioddef o frostbite, y ddau ohonyn ni, ond methu stopio clebran. Roedd Edi, er oedd e'n dod ar ddraws, falle yn y lle cynta, fel person private iawn, roedd e gyda diddordeb mawr yn Plas Mabws ac i gymryd ofal ohono fe ac i ffindio mas mwy amdano fe, a wrth gwrs, o'n i wrth fy modd cael gafael ar Dyn bonheddig newydd, Plas Mabws, ac yn siarad gyda fe. Bydda i'n dweud wrthych chi be mae Mabws fel, a dwi wedi bod â cwpl o deithiau o gwmpas y tŷ, a wrth gwrs, mae'r daith o gwmpas Mabws, mewn i bob stafell, yn cymryd dros awr a hanner. a dwi wedi bod dwy waith, a bydda i'n dod at hwn yn hwyrach. Slide newydd, please. Dwi'n teimlo fel y, y boi yn um, cyfnod Covid. Um, new slide, please. New slide, please. Um, so dyna'r nanteos o'r pellter. A fel chi'n gallu gweld, mae yna mae debygrwydd rhwng ddyn nhw oes. I weld y tŷ mawr yn ei gyd-destun fel 'na, yn dramateg a rhamantaidd fel ni wedi dweud. Ond, ar ôl treulio dros bymtheg mlynedd yn gwneud ymchwil mewn i'r byd a bihafio yn boneddigion ar gyfer y nofelau Nanteos, dwi efo barn hollol newydd. Nid rhamantaidd ydy rain, maen nhw'n pencadlys. Pencadlys busnes. Dyna beth ydyn nhw. Dwi'n gweld fan hyn, ie, rhyw golwg hardd iawn, hyd yn oed yn hudol. Ond i mi, Dyna'r pencadlais busnes genedlaethol, hyd yn oed yn fusnes rhyngwladol ar adegau. A mae'r tai yma, dyma'r symbol o rwydwaith o ddiddordebau cyllidol oedd yn bodoli dros Cardiganshire, a dwi'n galw fe Cardiganshire achos dyna beth oedd oedd iddyn nhw ar y pryd, yr enw, hyd at yr ugeinfed ganrif. Fel pob pencadlys busnes nawr, roedd tai y boneddigion wedi cael eu creu i fod yn afaelgar, i roi hyder i fuddsoddwyr y teuluoedd, a chefnogwyr ac i greu ofn i unrhyw gelyn. Roedd tai fel Trawscoed, Gewgerddan a Nanteos, the big three dwi'n galw nhw yn Gogledd Ceredigion wrth gwrs, fel pry cop mewn we enfawr sy'n ymestyn dros yr ardal a hyd yn oed allan o'r ardal hyn. Roedd stadau mawr Ceredigion efo eiddo yn Llundain ac ardaloedd eraill yn Lloegr, heb sôn am siroedd eraill yng Nghymru. Erbyn diwedd y ddeunawfed ganrif, ac yr actiau enclosure, rhwng y stadau mawr, Tir y Goron a'r stadau llai o faint fel Mabws, Roedd Cardiganshire yn tagu mewn rhwyd. Roedd ystadau mawr a llai yn gweithio efo'i gilydd i redeg beth oedd yn cael ei galw The Wild West of Wales ar y pryd, yn cefnogi ei gilydd mewn etholiadau, priodi mewn ei gilydd, a hefyd drwy redeg y systemau gyfreithlon a gweinyddol. Slide 3, os gwelwch yn dda. Nawr, os ni'n edrych ar hyn, mae'n edrych yn quaint a cute. Ond photo yw e. Felly mae hwnna'n hwyr iawn yn y, dau, yn y pedwerydd ganrif ar bymtheg, mae hyd yn oed ar ddechrau yr ugeinfed ganrif. Dyna lle oedd ein mamau a tadau ni yn byw ar y pryd. So ni di mynd o edrych ar Mabws, edrych ar Nanteos oedd yn bodoli just fel na yn 1750, a ni'n mynd ymlaen nid just ganrif, ond ganrif a hanner, a mae pobl eraill, Ceredigion, Ein tadau a mamau ni falle, neu falle mae yna rywun sy'n etifeddu o Nanteos a Mabws a Co- Gogerddan a Trawsgwyd fan hyn. Dwi'n yy advisio chi i gadw yn dawel os os bo' chi. Ni'n byw fan hyn gyda mwd ar y llawr, gyda dim Gwydyr yn y ffenest! Siŵr o fod bydd hi'n 40 neu 50. Llawer ifancach na ni, ond mae hi'n edrych fel rhywun o 100 oed. So dyna contrast o flaen ein llygaid ni. Felly, sut ti'n mynd te, fel teulu? O hyn i fod yn dyn bonheddig, ac i cael stad o 30,000 o erw. Wel, er bod y manylion yn gallu bod yn wahanol, er enghraifft, mae un teulu bu â chwarel llech, y llall yn fwyngloddio, mae 'na ffatrwm. A heno, drwy edrych ar ein ystad lleol, Mabws, ni'n gallu dod o hyd i rai rheolau dros eu llwyddiant. Y mae llawer o stadau mawr yn Geredigion mewn dwylo teuluoedd oedd yn bwysig nôl yn y ganol oesoedd, a wedi llwyddo para drwy dyddiau anodd o Ain Glyndŵr, ar ddef un o Harri yr Wythfed. Un enghraifft yw, um, yn ôl Evelyn Lewes o Llanllir yn ei lyfr Out with the Cambrians, mae fe'n dweud bod y Lloyds of Mabws yn mynd nôl i Rodri Mawr o Merfyn Frych, oedd yn arfer bod King of Wales. Nawr, dwi ddim yn siŵr pa mor wir yw hyn, ond mae'n ymddangos pa mor hir bod pŵer wedi mynd nôl yn y teuluoedd. A wrth gwrs, Llwyd roedden nhw yn wreiddiol yn troi yn Lloyd. Powells, na, a Powell. Felly, ni'n gallu weld y pŵer yn ymestyn nôl reit i'r ganol oesoedd. Roedd priodi yn fusnes iddynt, wrth gwrs. A phriodi aeres o stad heb un etifedd gwryw yn wobr cynta'. A ffordd sicr o dynnu'r stad newydd mewn i'ch aeddo chi. Roedd teulu y Lloyds yn dyddio nôl cyn yr oes Tuduriaid, ni 'di, ni 'di gweld. Mae'n debyg bod hen Mabws a wedyn Ystrad Teilo oedd a'u cartref wreiddiol. Y mae archive diddorol dros ben o ddogfennau Mabws yn y Llyfrgell Genedlaethol, wrth gwrs. Roedd llawn troli 'da fi tro dwetha es i yna, ond y ddogfen henna oedd un am John Lloyd o Fabws ac Elizabeth a'i wraig yn rhoi tir i a'i mab David yn 1689. Dim ond chwater o'r casgliad ydw i wedi mynd drwy hyd yn hyn, ond mae wedi ffurfio llun diddorol dros ben. Yna, chi'n gallu gweld y hustle o redeg yr ystadau. Ti'n gallu weld ambell ewyllys, llyfrau cyllid, talu allan am bethau fel shop goods, lime, the smith, the carpenter, tithes, clothing, newspapers, material, timber, a carrier. Popeth yn Saesneg wrth gwrs. Mae 'na ambell bil o'r Black Lion yn Llambed. Llawer o bills o Black Lion yn Llambed i ddeud y gwir, am win, liquor, food and a chase. A roedd e'n diddorol i weld, roedd y bwyd llawer chepach na'r liquor mae nhw wedi bod yn yfed. Chi'n gallu gweld yr arian yn dod mewn hefyd, mewn ffurf rent i'r stad. arian oddiwrth redeg ffair, er egr- er enghraifft yn um, Ystrad Meurig, llosgi calch, benthyg arian i bobl, and y llog yn tax deducted. Mae'n rili really diddorol. Roedd gyda nhw melynydd, tir a swyddi yn y byddin, yn y gyfraith, a hefyd y rwydwaith swyddo, swyddogol, Nid jyst yn Cardiganshire ond dros Prydain Fawr. Y mae'r tir yn cael ei prynu a gwerthu, a llog yn cael ei chargio. Ni'n gallu gweld ambell i forgais, ewyllys, ymddiriedolaeth. a hyd yn oed y mabws Dairy Book o 1850. Mae 'na rai ddogfennau ar felym, er enghraifft yr un efo llofnod James Lloyd, rhyw cymeriad pwysig i mi. Y mae amser twrchu o gwmpas yn y bocsys mabws mor gyffrous a dwi'n mynd nôl, dwi'n mynd i cyrraedd y gwaelod cyn i fi farw. Erbyn 1613, roedd teulu Lloyd wedi symud i fyw ar y safle mewn tŷ sydd wedi cael ei ddisgrifio fel y 'Plas Mabws Fawr'. Erbyn 1723, roedd Richard Lloyd o New Mabws, felly i wneud gwahaniaeth rhwng yna a Mabws Hen, yn briod i letys. merch Edward Games o Dregaer, Breconshire, ac yn byw mewn tŷ carreg llwyd. Roedd yn MP o Cardigan ar y pryd. Ond, yn 1750, doedd dim mab i etifeddu hunllef pur unrhyw un o'r teuluoedd mawr. ar y pryd. A dyma lle mae teulu arall Lloyd o Ffos, Ffos y Bleiddiaid, ger lledrod Swydd Ffynnon, yn dod mewn i'r stori mabws. Roedd James Lloyd o Ffos y Bleiddiaid o'r teulu sy'n dyddio nôl i Owain Gwynedd drwy Cadwyn Gwrach o Garrog, yn plwyf Llandeinio. Jacobites oeddent. Roedd y teulu yn bwysig iawn yn y cyfnod James yr Ail, efo Captain David Lloyd yn y Navy a Groom of the Bedchamber i'r brenin. Roedd Macaulay yn sôn amdano yn I Lover, The History of England. Roedd brawd arall yn Paige i James yr ail. Just tybed pa mor bell base'r teulu Lloyd yn mynd os oedd y Jacobites wedi ennill. Un o'r deulu arall oedd yn byw yn Lloegr wedi cael ei pheintio gan Joshua Reynolds. Roedd Vaughan Lloyd wedi enni yn 1736, wedi ymuno â'r Royal Artillery yn bresennol yn y Siege of Gibraltar a syrfio yn y West Indies. Roedd e'n comandant o'r garrison at Woolwich a wedi cael ei wneud yn gad wrydog llawn erbyn y diwedd. Nawr, os chi'n mynd i Ffos y Bleiddiaid, mae dal yna ar y map. Dwi wedi snico mewn hefyd i Ffos y Bleiddiaid, ond o'n i ddim yn uh, digon cheeky i nocio ar y drws fel yn Mabws. Ond os chi'n mynd yna nawr, Dim ond fferm yw e. Mae'n edrych yn humble. Byddech chi ddim yn meddwl bod gad fridog yn dod allan o fanna, bod Paige a Captain y Navy, Paige i Brenin yn dod allan o fanna. Ond maen nhw wedi. Drwy priodas, Roedd gan y teulu eiddo yn Antigua. Dyna pam dwi'n dweud bod stadau mawr fel 'na yn busnes rwng-wladol. Wrth gwrs, y busnes roedden nhw'n wneud yn Antigua yn busnes budur a greulon, o'n i'n gwybod beth yw e. So, roedden nhw gyda'r bysedd hir, hir iawn sy'n creu rwydwaith dros y byd. Ar yr un adeg a fan hyn, yn Nanteos. Maen nhw wedi colli un o'r feibion yn Nanteos. Mae wedi marw yn De Affrica yn wneud gwaith siwr o fod am yr East India Company neu rhyw cwmni fel yna oedd yn opereiddio yn De Affrica. Dyw e ddim wedi dod nôl. Ac yn yr unfyd ganrif ar bymtheg, Mae'r teulu y Lloyds o Ffos y Bleiddiaid wedi priodi mewn i'r teulu go gerfan. Er bod James oedd yr un olaf i fyw yna yn Ffos y Bleiddiaid, roedd y tŷ wedi aros efo'r Lloyds tan 1888. wedi cael ei rentu allan, pan mae wedi cael ei gwerthu i Drawscoed. Cafodd James Lloyd ei eni yn 721, a roedd e'n gŵr newydd i Anna Maria o Blas Mabws. Roedd James yn twrni, wedi mynd i Harrow ac yn syrfio fel JP Justice of the Peace, wrth gwrs, ac yn actio fel ail i'r llys Great Sessions y Sir Kit Carmarthen. Roedd llythyrau o'r pedwerydd arglwydd Lisburn o Drawscoed o'r uh, uh, 1760au i James Lloyd, a mae rhain i fi yn dangos pa mor bwysig oedd cefnogaeth y stadiau llai o faint i'r llun mawr gwleddyddol yng Ngheredigion. Y mae Wilmot Vaughan yn gofyn am gymorth James yn yr etholiadau sy'n dod i fyny. Ond, nid jyst self-serving and feather your own nest oedd rwydwaith y boneddigion. Roedd James yn ffrind o Edward Richard, a, rhwng 1757 a 1774, roedd Viscount Lisburn, William Powell of Nanteos, Thomas Hughes o Hendrefelin a James Lloyd wedi gweithio efo'r Esgob Dewi Sant a Edward Richards i sefydlu ysgol gramadeg enwog yn Ystradmeurig. Yn ôl y sôn, roedd myfyrwyr gyna yn lodio yn ffos y bleiddiaid. Roedd llawer ohonyn nhw yn gweithio gyda'i gilydd yn ystod yr enwog Cardiganshire Lead Wars. Lewis Morris, goren ac y gorenwg, gorenwog Wicked Sir Herbert Lloyd of Peterwell, oedd yn ddau ffigwr enwog iawn erbyn hyn. Dyna'r un o themâu mawr sy'n cael ei delio efo yn The Shadow of Nanteos. Uh, wedi cael ei seilio ar hanes y teulu wrth gwrs, a roedd teulu um, Thomas Powell a wedyn a'i frawd sydd wedi etifeddu Reverend William Powell, um, right mewn ganol beth oeddwn ni'n galw the Ceredigion, Cardiganshire, sorry, Lead Wars. Roedd Lewis Morris yn actio ar ran y coron, o dan George yr Ail, wrth gwrs, dros y safleoedd mwyngloddio. I brofi, roedd y tir cyfoethog yna yn perthyn i'r coron yn hytrach na'r boneddigion lleol. Yn y pumdegau, roedd pethau rhwng y ddau ochr wedi gwaethygu i'r pwynt lle mae Sir Herbert Lloyd, efo William Powell of Nanteos, yn arestio Lewis Morris a'i thaflu mewn cachar. Roedd achos yn ei erbyn nhw yn Llundain. Wedyn, Sori, roedd, a, roedd achos yn erbyn nhw yn Llundain wedyn. Pwnc dwi'n darganfod yn llyfr cynta Nanteos, The Shadow of Nanteos. A be dwi wedi wneud yw defnyddio trip yn yr ail llyfr, um, Nanteos, The Dipping Pool, dwi wedi defnyddio fy ymchwiliad mewn i Mabws erbyn hyn, erbyn erbyn i fi cyhoeddi yr ail un yn yn 2020. A dwi wedi cael pennod lle mae Mary Frederick, Mary Powell, ag oedd hi ar ôl priodi, a Thomas Powell a'i gŵr yn mynd i Mabws ar gyfer llongyfarchu um, James ac Anna Maria ar y tŷ newydd. ac ar gyfer canfasio am yr etholiad. A dwi gyda nhw yn y, yn y coach yn dod drwy Llanrhystud, yn weld y paupers ar y, um, yn Llanrhystud gyda pauper badges. Um, ti'n gofod gael pauper badge os ti'n pauper. Diolch i ddiw ni ddim yn gofod wisgo un nawr. Um, a wedyn maen nhw'n mynd lan at Mabws a beth oedd Mabws yn edrych fel. Um, a dwi'n defnyddio y tensiwn dwi wedi darganfod drwy um, darllen uh, llythyrau rhwng y bon boneddigion i grau y tensiwn rhwng James a uh, Thomas Powell o'n Anteos. Thomas Powell yn gofyn am gymorth, ond na, James yn y poced trawsgwyd. A jyst fel roedd yym Lloyd o Ffos y Bleiddiaid yn cael arian oddio'r stad Anna Maria o Mabws i newid tîm Mabws, so bod Mary Frederick, roedd hi'n yym wyres i'r Maer o Lundain, hi 'di dod â llawer o arian i'r teulu Powelliaid. um, yn y 50au, yn y 19fed ganrif, a dyna'r arian sydd wedi adeiladu uh, Plas Nanteos ni'n gweld heddiw. Roedd y tŷ sydd wedi cyfrestru... Oh, slide arall, please. Dyna ffos y bleiddiaid. Sori, dwi wedi... Ond pwy, pwy sy'n gallu dychmygu bod y holl bobl pwysig ag o ran, nid jyst yng Nghymru, dros, dros Prydain Fawr, yn dod o'r rhyw fenyw, Lan stair yna. Anhygoel, ydy e? Slide nesa, plîs. A dan, dyna mabws ni'n siarad am heddiw, a dyw e ddim wedi newid llawer o tu allan. A dyna beth oedd mabws fel yn y 19fed ganrif, pan o'n i'n sgwennu fy llyfrau a pan oedd pobl o Nanteos yn mynd i galw ar James a Anna Maria yn eu tŷ wedi cael ei ail adrodd rili really, ond maen ni wedi cadw llawer o'r hen dyn ni'n mynd i ffindio mas mwy am hwn mewn munud ond wedi um, creu ti sy'n debyg yn union fel yna. Gret. Um, slide nesaf, please. OK, so yn y 60au, roedd Mabws, diolch i ddiw, wedi cael ei cyfrestru. A mae'n gradd 2. Mae'n anteos yn gradd 1. A os chi'n meddwl bod y Tower of London yw gradd un, mae Nanteos yn rhywbeth really bwysig. Ond hyd yn oed Mabws yn gradd 2. A dwi eisiau darllen allan i chi cwpl o bethau o'r listing. Mabws is a late 17th century house, including a staircase, probably built for Richard Lloyd, sheriff, in 1693.

and restored by the Gunton family after 1949. Very important is the um, stairs that runs through the middle of it. Mae'n mae odd iawn y stair. Um, dwi'n mynd i dangos i chi lluniau o tu fewn un o'n teos mewn munud. A mae'r staer yn impressive iawn yn Nanteos, a llawer mwy debygol o'r fath o staer ti weld yn y deunawfed ganrif. Ond maen nhw wedi cadw y hen staer yn mabws. A mae'r staer just fel scaffolding sy'n mynd i fyny ac i fyny ac i fyny mewn ganol y tŷ. A mae'n un o'r rhesymau yym coederw oedd wedi cael ei wneud allan ohono fe. Dyna'r stair sy'n mo- m- h- hyd yn oed mwy, mwy bwysig na gweddill y tŷ i cael listing fel gradd 2 ar y tŷ.

A dwi wedi hyd- hefyd wedi dod o hyd i'r listing yn Burke's Visitation of Seats o 1858. A mae Burke yn, yn siarad fel na am y bws. It's an English... It's an English manor house built of blue stone and standing on high ground, of large size and exceedingly commodious. Up the centre of the building runs a spacious staircase of handsome carved oak and most of the rooms are floored with the same material. Wel nawr, mae yna carped drwchus a glan fel new pin yn mynd right drwy y tŷ. Lliw hufen yw y carped yn Mabws. Wel, roedd e'n lliw hufen pan es i yna pum mlynedd yn ôl, a mae bob stafell yn cael eu car- yy yy cael yr un carped. Beth oedd y carped yn costio? Os mae'n cymryd awr a hanner i mynd drwy y tŷ, dychmyga hwn, dwi wedi talu am fy stafell bach yn Tyddyn y Rôs, dwi wedi bron mil o bunnoedd. Anhygoel. Gyda'r pedwerydd ganrif ar bymtheg, roedd y teulu Lloyd o Fabws wir wedi symud i fyny. Slaid nesa plîs. Roedd pedwar plentyn, da Maria a James, y pobl dwi'n sgwennu am, pedwar mab ac un merch. Un mab wedi marw yn, yn ifanc, ond drwy'r gweddill, gweddill, roedd Dale Castle, Sir Benfro, dal heddiw yn gartref private wedi dod mewn i'r teulu. Hefyd, drwy, drwy etifeddiaeth, slide nesa please, rhywle o'r enw Pent y Parc, erbyn nawr rhyw luxury llety gwyliau, Sir Benfro wedi dod i'r teulu drwy priodas ac etifeddi, etifeddiaeth. Drwy y mab hŷn, daeth Dale Castle, wna i di mynd nôl un, plis, Dale Castle, i ymuno â'r stad Mabws, a roedd pobl yn cymryd yr enw Allen. Roedden nhw'n galw eu hunan, eu, eu hunain The Lloyd Allens. Lloyd Allens of Marbus and Dale Castle. James Lloyd, un o feibion Iangaf, wedi cymryd yr enw Lloyd Phillips wrth etifeddu Pent y Parc. Mae wedi mynd nôl un, please. Okay. Ar ôl priodi Eleanor Allen a Castle, o Dale Castle, John Lloyd wedi cael ei rôl fel High Sheriff of Pembrokeshire, yn 1785 ac o Geredigion yn 1816. Roedd ei motto, Ar Dduw y gyd. Roedd y gwerthu a phrynu yn di-baid yn ystod y pedwerydd ganrif a bymtheg, yn enwedig cyfnod, cyfnod etifeddiaeth yn newydd gynhedlaeth. Un nesa, please, Jim. Ok, a dyna poster sale sy ar y wal yn Mabws hyd yn hyn. Mae'n anodd i gweld, dwi'n gwybod chi gyda'r um, poster sale arall yn eich llyfrau, llyfr bod chi wedi um, crai ar gyfer um, yr adran Llandeiniol a Llanrystud. Chi gyda'r un o 1918 dwi'n credu, ond dyna'r un gynhyrach.

Gwnnws and Caron in the County of Cardigan which will be sold by auction at the Star Inn in the town of Lampeter. A wedyn mae'n ystyried sy'n dweud on Saturday 29th day of November uh, 1823 ond mae'n rhywbeth i cross yr arms ac mae'n dweud Uh, on Monday, the 5th of 5th day of July, 1824. Okay, diolch yn fawr. A beth oedd yn y sale? Beth oedd yn cael ei cynnwys yn y sale? Wel, chi'n gallu prynu lime kilns, an old mine, neu Llanrwstyd, a working grain grist mill, ger Llanwstud. Sand and seaweed for fertiliser, cymaint â chi moyn, chi gyda hawliau, nid y ffermydd bach, chi gyda hawliau i gasglu y gwymon, chi gyda hawliau i casglu y tywod o'r traeth yn Llanwstud. Ffermydd, A permission to hold a fair yn Ystryd Meurig a chargio bobl i roi y stondinau i fyny. Dim ond rhan o bethau i gyd bod chi'n gallu prynu os chi'n prynu ar yr adeg yna. A rhaid mewn i'r pedwerydd ganrif ar bymtheg, er bod y teulu nawr yn yn perchyn pethau yn bob man, pethau llawer mwy grand mewn ffordd na Mabws, os chi'n edrych ar um, Dale Castle a lefydd fel yna. Roedd Mabws dal, pobl Mabws dal yn bwysig iawn i'r bwyd, i'r bywyd yn Llanrhystud. Edrych ar slaid deg sy'n dod i fyny. Nawr dyna plac sy'n ar y wal yn Eglwys Llanrystud nawr. Er bod Eglwys Llanrystud wedi gael ei newid yn gyfan gwbl yn y pedwerydd ganrif ar bymtheg, mae yna plac ar y wal fan hyn. A mae'r plac yn mynd gyda'r llun nesaf, plis, slaid nesaf, gyda'r roddiad o'r teulu o'r ffenest yma. So pan ni'n eistedd um, dros Nadolig a, a pethau, ni'n eistedd yn y cynulleidfa, yn yr eglwys yn Llanrhystud, pan ni'n edrych i fyny at yr allor, tu ôl yr allor, dyna ffenest sydd wedi cael ei roi gan tail i mabws i gofio dyn o'r teulu Lloyd sydd wedi marw yn y pedwerydd ganrif ar bymtheg. Ti dal yn gallu gweld y cysylltiad pwysig hefyd, y cysylltiad milwrol bwysig hefyd yn teulu uh, Lloyds. Roedd James Lloyd Phillips, mab i Anna Maria a James, bod ni wedi sôn am yn gynharach, yn rheoli yr 86 y chweched, um, yr 86 Regiment yn ystod y Egyptian Campaign yn 1801, yn arwain y regiment dros yr anaealwch o Suez i Cairo. Farwodd e yn Mabus yn 1837 ar 75 oed. So, mynd o Cairo i Suez ddim wedi gwneud unrhyw ddrwg iddo fe, ie, really, os mae wedi cyrraedd 75 yn yr adeg ni. Hefyd, roedd yr hen we pre-cop dal yn bodoli right mewn i'r ganrif yna. Slide nesa plîs, Jen. So dyna llun o WTR Powell o Nanteos, tad i yr gorenwg, gorenwog George Powell, um, bod, bod pawb yn ffindio'n diddorol iawn. A fi farw, farwodd um, Colonel Powell yn 1878. Ond wrth gwrs dan dal rhan o rwydwaith bwysig y bon boneddigion ar y pryd. Achos, fel mae'n dweud yn The Aberystwyth Observer o 1878, The funeral cortege was met by the officers of the Cardiganshire Militia, including Sir Price Price, of Gogerfan, wrth gwrs, and Colonel Lloyd Phillips of Mabws. Pobl yn gofyn i fi, llawer, oedden nhw yn siarad Cymraeg erbyn hyn, y boneddigion. A Ma' hwnna'n cwestiwn rili, rili dda. Roedd y sefyllfa yn un gymhleth iawn. Er bod nhw yn yr haen cymdeithas fel 'na, i gyd ohonyn nhw yn mynd i ysgolion yn Lloegr, fel Eton a Harrow, a wedyn mynd i Rhydychen a Chaergrawnt, a wedyn i'r byddin, yr eglwys, neu'r gyfraith. Mae yna bach o dystiolaeth. Oedd rhai ohonyn nhw'n gallu darllen a siarad Cymraeg. Er doedd WTR Powell, tad i'r gorenwg George Powell o Nanteos, wyt ti'n gallu mynd ymlaen i un? Plîs. A, erbyn nawr, mae'n gwerthu cardiau post a engravings o ei sedd yn Nanteos. Er doedd WTA Powell ddim yn gallu defnyddio Cymraeg, roedd Sir Pryce Price o Gig Gogerddan sy 'di marw yn 1916, yn gallu siarad Cymraeg, a roedd e'n proud i wneud e hefyd. Nôl yn 1730, roedd Richard Lloyd o Fabws yn subscribio i'r Laws of Howell Dda, sy wedi cael ei sgwennu dim ond yn Lladin a Chymraeg. Ond dydy hynny ddim yn dystiolaeth oedd e'n siarad Cymraeg. Ydy, achos falle roedd e'n darllen yn Lly- Lladin ar ôl gael addysg oedd ar gael ar y pryd. Yn ei lyfr Out with the Cambrians, sydd wedi gael ei cyhoeddi yn 1933, y mae Evelyn Lewes yn dweud bod Mister Lloyd Phillips, oedd yn cael ei eni yn Mabws, yn gallu siarad Cymraeg. Ond o'n i methu ffindio allan beth oedd y dystiolaeth tu ôl y claim yma. Yn 1911, roedd canran o 93 yn gallu siarad Cymraeg yn Ngheredigion. Daro! Dwi'n dymuno oedd e fel 'na y ddyddiau 'ma. Efo 50 o rain, 50.4 o rain, yn cyfathrebu dim ond yn y Gymraeg. Slide 14, please. Reit, a dyna'r poster sydd gyda chi yn y llyfr um, Llandeiniol a Llanrhystud. Ond roedd pethau yn dechrau newid tuag at diwedd y ganrif hon. Erbyn 1839, Yn ôl y taith sgediwl, roedd yr ystâd Mabws rhyw 2,682 o erw, efo rentl o 1,561 punt. Ond erbyn y sêl yma, yn Aberystwyth, yn 1918, roedd dim ond 1,000 o erw ar ôl mynd o 2,682 i dim ond 1,000. Waeth beth, erbyn gafodd e ei werthu allan o'r teulu i'r teulu gyntyn yn 1949, roedd dim ond 50 erw yn bodoli. So beth sydd wedi digwydd, tybed? Wel, wrth gwrs mae'n bosib gyda llawer o eiddo yn bob man, felly roedd y teuluoedd jyst yn penderfynu, reit, awn ni mynd i'r de, awn ni symud i Lwygr, neu awn ni symud i'r uh, dwyrain Cymru yn lle. Ond roedd annuities, trethi, Cyfrifoldebau fel am y ffyrdd, pontydd, heddlu ac addysg yn dechrau taro yn astud ar perchennwyr tir yn hwyr yn y pedwerydd ganrif ar bymtheg. Ar yr un amser, roedd prisiau am rent, anifeiliaid a tir wedi gwaethygu i gymharu efo'r costiau a ni'n Ni'n batlo gyda'r un demons nawr, ydyn ni? Ond, dwi'n credu bod y Settled Land Act o 1882 wedi galluogi perchenwyr tir gwerthu ei eiddo hyd yn oed os yw'r efo annuities dal yn bodoli ar y tir, a buddsoddi mewn stocs yn lle. Dwi'n credu roedd yr Act 'ma yn bwysig, bwysig iawn i bobl. Roedden nhw'n cael, yn ôl y gyfraith, cael gwerthu, hyd yn oed os maen nhw gyda annuities i dalu i ryw feddw fan hyn a ryw um, ferch sydd ddim wedi priodi fan draw, a wedyn maen nhw'n gallu gwerthu y tir ac yr eiddo a buddsoddi mewn i stocs.

Eru. Ananteos wedi colli 4,336 eru. Y mae llyfr The Lost Houses of Wales gan T. Lloyd yn siartio'r dirywiad. Roedd y cost o etholiadau a swyddi swyddogol yn cnoi yn dynn hefyd ar y hen teuluoedd grand. Slide 5, please, Jem. Right, dyna llun modern gyda'n car yn y cornel. Um, pwy sy'n nabod hyn? Lle mae o? Gogerddan, ie. So, diolch, diolch byth, mae dal yn bodoli, ydy e? Ond, mae mewn cyflwr wael iawn. Pobl sy 'di bod yn ofalu amdano fe ddim wedi wneud jobyn dda o gwbl, ond o leia mae dal yn bodoli. Dwi'n credu roedd cael ffyrdd well a reilffordd yn helpu cyflymu, cyflymu yr effeithiau hefyd. gweithwyr yn gallu symud i gael gwell cyflog wrth gwrs, a mae'r stranglehold, bod y boneddigion wedi cael ar y sir, ddim yn bosib mwy. Roedd absenoldeb y perchenwyr wedi bod yn broblem am genhedloedd yn myst y teuluoedd yma, a llawer ohonynt erbyn nawr wedi symud i fyw Y iau a eiddo yn y dre, neu dwyrain Cymru, neu yn Lloegr. Gyda aegr a cludiant hawdd, roedd cystadleuaeth am bob peth, o plwm, haearn, llech, bwyd, yn dod nid yn unig o Brydain Fawr, mwy, ond oddiwrth Ewrop, America, hyd yn oed Awstralia, wrth i ni nesau at yr ugeinfed ganrif. Gôr gwario i gadw lan appearances wedi costio'r dosbarth yna llawer hefyd. Huw Charles Jones yn siartio y ddyddiau ola o gerddon efo Sir Lewis a Lady Price. Mae traethawd hyfryd yna yn y llyfr Historic Cardingtonshire Homes and their Families gan y Frances Jones Archives. Dwi'n... dwi'n... Ed, m- dwi'n llogi chi i i edrych ar y traethawd yma, achos mae'n mae'n sôn am y bywyd yn Gogerdddan sy 'di para drwy yr Ail Ryfel y Byd mewn i'r pumdege yn Geredigion, a mae'n mor moving, mor emosiynol i weld Lady Price yn hela i weld nhw rhoi partïon, i roi nhw yym chwarae o- offerennau a mynd o gwmpas ar eu cyffyle, ond i wybod, pumdege yw e, a dyna ddyddie ola sy wedi cael eu dinistrio am byth erbyn hyn. Death duties, cost o lafur ar ôl y rhyfel cyntaf y byd, ac wrth gwrs colled dynion dynion o'r o'r dosbarth hyn oedd ar flaen y milwyr yy wrth gwrs yn yr yym rhyfel cynta, gyda dim ond pistol yn y holster. Sefyll yna, edrych yn amlwg, dewch bois, dewch i dilyn fi dros no man's land, reit? A llawer, llawer iawn ohonyn nhw, canran enfawr ohonyn nhw, wedi cael eu colli i'r teuluoedd yn y haen yna, dros Prydain Fawr. Un o'r rhain, wrth gwrs, yn enwog sydd wedi cael eu colli oedd yn y dyddiau ola y rhyfel cyntaf y byd. Y dyn ola, y dyn ifanc, yr eti- etifedd ola, Nanteos, wedi cael ei lladd, ac yn ôl y sôn mae telegram wedi cyrraedd gyda'r teulu wrth i nhw partïo ar y lawnt i ddathlu gyda'r tenantiaid diwedd y Rhyfel Cyntaf y Byd. So mae hwnna wedi rhoi hoelyn yn y coffin siŵr o fod. Ond roedd gogerddau Nant Eos a Trawscoed yn hercian ymlaen i'r pumdegau. Dal yn rhedeg partïau hela, er enghraifft, ar dydd y um, Gwyl Steffan. Dwi'n nabod rhywun, mae hi'n, yn, yn anffodus, mae hi newydd wedi marw, Joy Neal o Eglwys Fach o Glandyfi. Di unrhyw un yn nabod Joy Neal? Joy Pugh oedd hi cyn priodi, a um, perthyn i'r Piwiaid yn Glandyfu. A um, hi wedi dod ata i, hi wedi dod i ryw uh, darlleniad, o'n i'n arwyddo fy llyfrau a roi darlleniad, a hi wedi dod i fyny, prynu tocyn yn Nanteos um, i ddod i'r digwyddiad. Hi wedi dod i fyny i fi a dweud, dwi'n cofio Nanteos yn y 50au. O'n i'n ferch fach ac o'n i'n marchogaeth y pony bach, O'r Glanddyfi i Nanteos, i Hela ar bore yym dydd dydd San Steffan. Yym a wedyn dwi'n gallu cofio y holl gwêl gw- gwledd hyfryd oedd yn bodoli ar ôl yr helfa. A dwi 'di bod mor lwcus rili i ga'l testimony syth o'r geg rywun oedd yna yn y dyddie ola. grand o Nanteos. A wrth gwrs, yn y 50au, um, yn y 30au, mae'r dyn Powell ola wedi marw, a roedd ei um, uh, wedw yn para drwy 40au mewn i'r 50au, a wedyn gyda hi roedd Nanteos wedi mynd allan o'r teulu Powelliaid i'r etifedd, bell, bell iawn yn y teulu. Um, Mirylise, dwi'n credu. Wedyn o Mirylise... Merylise. Merylise. O Merylise wedyn uh, allan o'r teulu yn gyfan gwbl. Ond, doedd lefydd fel Derry Ormond... Mynd ymlaen, please, Jem. Dyna Derry Ormond. A mae yna llyfr am Derry Ormond. Fel mae yna llyfr o Peter Well. wedi cael ei dymchwel yn y pumdegau. Mae yna llyfr am Hafod, wrth gwrs, Peacocks in Paradise. Mae hwnna wedi cael ei chwythu i fyny, dwi'n credu, yn y pumdegau. Pumdegau, chwechdegau, pobl ddim yn gallu gweld y werth y, y lefydd fel yna, a roedden nhw yn chwythu nhw i fyny, na'i gadael iddyn nhw cwmpo mewn adfeilion. Un nesa plîs. O Derry Ormond nawr, dim ond y tŵr, dim ond y ffolledd sy wedi gael eu creu fel yym work creation scheme yn bodoli i ymddangos pa mor grand oedd y tŷ yna jyst ar bwys Llambed. Hafod a Peterborough wedi diflannu. a rai fel trawsgwyd yn bodoli fel fflatiau private sy dal yn grand tu, tu fewn sy'n hyfryd i weld ond mae naw, mae nhw nawr mewn fflatiau efo ystâd o bocsys bach yn yr ardd gefn. Un nesa plis Jem. Ok, dyna trawsgwyd. Mae nhw wedi cadw y lawnt. Yym, ond tu ôl hyn, mae 'na stad. Ti'n teimlo fel ti'n crwydro o gwmpas yn Gaerdydd neu rywle, neu Birmingham neu Sheffield neu rywle. Mae'n mae'n od iawn, ond o leia mae'n bodoli ryw ffordd. Un nesa plîs. Ac wrth gwrs, Dyna ein annwyl Nanteos. A ni'n lwcus gyda Nanteos, hyd yn hyn, hyd, hyd at gwanwyn diwetha beth bynnag, roeddwn ni'n gallu galw mewn, cerdded drwy y gerddi, cerdded drwy y coed, Mynd lawr at y llyn a mynd right drwy y ha- y tŷ. Ni'n gallu bwcio teithiau o gwmpas y tŷ. A doedd e ddim yn cymryd awr a hanner fel mynd drwy Mabau, achos roedd e'n llawer llai rhyw ffordd mynd drwy Nanteos. Uh, slide nesa. Please. So dyna llyn. dal yn bodoli wrth y drive, ond mae'r drive llawer mwy grand na um, y, y drive tuag at Mabws. Ti'n gallu gweld bod Nanteos wedi bod ar haen wahanol na, mab, na Mabws. Gan y drive, gan yr ardd, gyda wal o'i gwmpas e, ac yr adeiladau sydd dal yn bodoli, um, adfeilion ohonyn nhw, mae'n dal yn bodoli, gyda chastable, pa mor grand oedden nhw. Ac yn ôl y sôn, roedd na'r um, cerfluniau mawr o'r cyffyle yn sefyll ar y postyn fan hyn. Un arall, please. Dyna stair. Manteos, yn grand ac yn elegant, ac yn dyddiau nôl i'r dau- deunawfed ganrif, yn ôl y sôn. Un arall, plis. A dyna gegin sy, sy wedi para mewn i heddiw. A beth sy'n rili really diddorol yw, yn Mabws, maen nhw dal gyda'r fashion, fashion beth. sy'n diddorol iawn, ond sydd ddim yn cael ei defnyddio, ddim yn cael ei def defnyddio fel yn, yn anteos wrth gwrs, ond mae dal yn bodoli. Dydyn nhw ddim wedi wneud hyn, dydyn nhw ddim wedi rhoi y carped lawr yn y gegin yna, yn Mabws. Un nesa, please. Ac mwy na unrhyw peth, mae Nanteos yn enwog am hyn, sef ystafell cerddoriaeth lle roedd pob- llawer o bobl wedi priodi dros y flynyddoedd. A mae hwnna'n Grade One listed, Rococo, maen nhw'n meddwl. A wrth gwrs, ni'n gorfod bod yn ddiolchgar i bobl dros y flynyddoedd, pobl Paweliaid a pobl ers hynny, sydd wedi trysio'r to yn Manteos, sydd wedi cadw y gwynt ac y glaw allan o'r adeilad. Ar un adeg, dwi'n dwi, dwi nabod ffrind mawr yw e i fi, oedd yn sgwatio fel um, myfyrwr yn y prif um, ysgol Aberystwyth yn y 70au, sgwatio, a mae'n sôn am um, llosgi pren i naid tân a cadw yn gynnes. Wel, all hwnna wedi mynd ar dan fel yna. Ond ni'n lwcus bod e dal yn bodoli. Mae wedi cael, wrth gwrs, yn y gwanwyn diwetha 2025, wedi cael, cael fel gwesti, a dwi'n poeni yn fawr iawn amdano fe. Roedd e wedi cael ei achub gan um, dyn o'r enw Shane Lipscomb, um, oedd yn redeg Language Schools, uh, Brit yw e, ond roedd yn redeg lang Language Schools allan yn y dwy rhain pell, o'r enw Shane, um, Shane Language Schools. Dwedodd e i fi, just cyn iddo fe penderfynu gwerthu Nanteos, Ar y marchnad, Jane, It needs a younger man than I, with better health and deeper pockets. So dwi'n dweud wrthych chi fan hyn heddiw, pwy sydd gyda 1.5 miliwn? Chef, yw e? Mae yn. Just meddwl am eich ffermydd. Dwi'n meddwl am Tin Rose, dim ond tyddyn bach, racks ar y rhos. Dwi ddim yn bell, bell, bell iawn. Dwi ddim yn hanner pris. Lanteos, 25 erw. Llyn. Boiler. You know, sy'n cymryd wood pellets. Stable. Busnes. Ond beth sy'n mynd i ddigwydd? Dwi'n poeni. Right, un nesa please, Jen. A wrth gwrs, dyma fi, cyn i fi troi yn llwyd, yn 2015. A dyna lansiad Lanteos yn y stafell grand yma. uh, gan, gan uh, llawer o guests. Roedd bach o fizz, a roedd na chef made von von am canapé. Uh, roedd e absolutely fab. Uh, roedd un hyd yn oed yn fwy o faint wedi cael ei cynllunio ar gyfer yr ail llyfr, The Dipping Pool, ond wrth gwrs mae Covid wedi sboilio y uh, cwbl. A um, dwi wedi gwahodd 150 person y tro yma, Ond yn y diwedd, roedd Nanteos yn dweud wrtha i, ti'n gofod wisgo, mae pawb yn gofod wisgo map, masg, aros i ffwrdd o'i gilydd, dim ond codi i mynd i tŷ bach, does dim alcohol, dim bobl allan o Gymru, a dim ond 30 ohonyn nhw, a ti'n gofod wneud y darlleniad i lawnsio dy lyfr tu ôl perspex screen. Dwedais i, oh, wel, bydda i ddim yn dweud be dwedais i, ond just i ddeud, dydy'r lansiad ddim wedi mynd ymlaen. So, un nesa, please. So, beth sy'n rili really diddorol yw dyna llun o Nanteos, a wrth gwrs, roedd um, symudiad yn celf yn bwysig iawn, pobl yn mynd i weld um, lefydd fel Hafod um, a lefydd fel Nanteos, a weld y tŷ yn ei cyd-destun fel rhywbeth hardd a rhywbeth werth ei beintio. A mae yna'n teos wedi ysbrydoli llawer o lyfrau. Dyna'r un cyntaf, fel ti'n gallu gweld, Gerald Morgan, rhywun bwysig bwysig iawn i fi achos mae Gerald ac y llyfr ardderchog Nanteos wedi ysbrydoli fi i sgwennu fy nofelau. Um, roedd e yr un cynta llyfr am Nanteos. A dyna'r clawr. Ers i fi sgwennu Nanteos yn 2000, llyfr cynta, 2015, A 2020, ni wedi cael hyn. Manteos. Llyfr hynod o ddiddorol gan yym beth yw a'i cyfenw hi? Joel. Gan Janet Joel, y, y, roedd y teulu yn gweithio am y Pyweliaid dros amser. Hynod o ddiddorol, um, manylion newydd, nid hanesydd yw, yw Janet, ond mae hi'n passionate iawn am Nanteos a mae hwnna'n diddorol tu hwnt. Mae dal mewn print. Chi'n gallu prynu y llyfrau i gyd, ond i bai am yr un cyntaf, Gerald Morgan, um, yn y llyfrgell genedlaethol yn Waterstones yn bob man ar y, ar y we. Wedyn, ar ôl hyn, un arall. Am The Nanteos Grail, gan John Matthews, Ian Pegler and Fred Steadman Jones. Mae hwnna yn boblogaidd iawn. Mae nhw wedi gwerthu llawer o rain hefyd am Nanteos. Pobl wedi dod i Nanteos o'r Ghost Hunters International yn America. Mae Nanteos yn cael ei nabod dros y byd eang. Dwi wedi cael fy gwahodd i fynd i America dwywaith ar daith i siarad am fy nofelydd ac i siarad am nofelau, sori, ac i siarad am Nanteos ei hunan. A pobl sydd wedi darllen y llyfrau ar, allan yn America wedi bwcio mewn i'r gwesti, ond ddim yn digonedd o rifau i achub e. Yr un mwyaf newydd Werth darllen hefyd, The Powells of Nanteos, eto gan Gerald Morgan. Mae'n dda iawn. So, wyt ti ddim yn gwybod lle ydw i nawr? Right. Cenhedlaeth, sori, jyst siarad rhwng eich gilydd neu... Ie. Dwi 'di rhoi hwnna lawr, a ddim yn gwbod lle ydw i nawr. Beth yw'r sleid nesa, Jen, plîs? O reit, oce, dw- dw- mae'n gywir, ro- o'n i ar y tudalen cynta'. Reit, oce, so dyna Mabws nawr. Wel, dyna Mabws tair mlynedd yn ôl neu rywbeth fel 'na. Oce? A ti'n dod i fyny at Mabws, Lan, lan y drive fan hyn, mae 'na coed hyfryd, ond dyw e ddim fel Nanteos, dyw e ddim yn milltir, ddwy filltir i gyrraedd Nanteos a pasio lodge a popeth fel 'na. Ti jyst, ti'n gallu cerdded na'i hercian i fyny um, mewn pum munud. Um, ond mae 'na llyn ar un ochr a dyna mabws. A ar ôl cwrdd â Edi a mynd i ffwrdd dros y Nadolig, o'n i mor lwcus, dwi wedi bod mewn cysylltiad gyda nhw, fel dwedodd e, you know, get back in touch, get back in touch after, after Christmas you, all right, I did. Ac o'n i hanner meddwl, bydde i'n gweld y llaw fel 'na. Ond na! Roedd e'n mynnu beth oedd e'n neud. Roedd y gwahoddiad dal yna. A mae Ed a Zoe wedi gwahodd fi a roi fi ar daith sy bron wedi lladd fi, o gwmpas, lan a lawr, lan a lawr, mewn a allan. A mae'n diddorol tu hwnt. Mae 'na celloedd. Mae 'na celloedd ar bwys yym o dan Mabws. So mae 'na haen tu ôl fan hyn bod ni ddim yn gallu gweld, a mae 'na haen fwyaf isel. A dyna lle mae'r hen gegin, jyst fel yr un ni 'di weld yn Nanteos. A dyna'r ddwy stafell od, od iawn. A roedd Ed yn dweud wrtha i, oedd roedd um, prisoners used to come here, you know, on the way down to the jail. Ac o'n i'n meddwl, o, you know, mae'n mae dweud celwydd, mae'n mae dweud chwedle i fi. Ond pobl eraill wedi dweud e, ac i ddeud y gwir, yn ystod y celloedd yna, roedd na um, drws mawr drwchus coederw, a wedyn roedd na bars um, ar ei benne, A wedyn pan ti'n cau y drws, mae 'na yym clwyad ar y drws o tu allan, a wedyn pan ti mewn, mae yn teimlo fel cell, nid jyst fel stordy neu rywbeth fel 'na. Pam roi clwyad ar y drws? Pam roi bars ar y drws? So dwi ddim wedi ffindio allan y gwirionedd am hwn, ond ond dwi'n mynnu, dwi isie. Nawr, dyn busnes ydy Ed. A dwi'n credu bod Mabws yn ddiogel. Dydy Gogerddan ddim yn ddiogel. Dydy Nanteos ddim yn ddiogel mwy. Ond gawn ni gweddio. Ond dwi'n credu bod Mabws yn ddiogel ar hyn y fryd. Achos dyn busnes ydi Ed, yn gwerthu rannau i Land Rovers. A eto, yy, mae Mab- Plas Mabws yn cyflogi pobl leol, ac yn redeg elusen yn achub anifeiliaid. Llawer o bobl yn gweithio yn Mabws ar hyn o fryd, maen nhw'n achub defaid. Yym, mae 'na rai defaid yna sy'n 12 oed. Mae'n nhw redeg a syno, um, um, achub a synod, moch, pob peth. Mae'n diddorol iawn fan hyn, cyffyle. Um, so, pobl, pobl wrthi yn gwerthu nhw i'r lladau, a mae Ed a Zoe wrthi yn prynu nhw nôl. Um, ac yn y falu amdano nhw. Ond mae'n gred fan hyn, achos mae'n brysur, mae'n y bywyd yn digwydd o gwmpas y, y blas di. Er bod nhw yn bobl private, Ed a Zoe, maen nhw hefyd yn chwarae rôl y cyn boneddigion. Maen nhw'n rhoi partïon enfawr a rhoi gwledd i bobl leol sy'n helpu efo'r gwair er enghraifft. Dwi wedi bod i sawl partïa yna a maen nhw'n hael iawn. Roedd gyda nhw cynlluniau am y llyn, y gerddi terys a wal a maen nhw yn ceisio dadeni yr ystâd drwy prynu nôl rai sydd wedi cael eu gwerthu dros amser. Slide nesa plîs. So, roedd hwnna, arfer bod yn tŷ private, roedd yn tŷ private pan dwi wedi mynd i Mabws am y tro cyntaf yn 2018, ond ers hynny mae wedi bod ar y farchnad. A mae Ed a Zoe wedi codi yr arian dwi'n credu roedd e dros 300,000, rhywbeth fel 'na, yn y diwedd, achos mae tir gyda'r tŷ 'ma, um, a wedi prynu y tŷ nôl. A mae'r, dyna'r plas mabws fan hyn, a wedyn mae hwnna actually'n cael ei cludo yym gludo ar yr ochr. So mae nhw wedi mynd wrthi a prynu fe nôl a mae nhw'n mynd, mynd ymlaen yn ara deg um, i wneud i fyny y hen blas di i, i fod yn, yn lle grand yn y dyfodol. Dwi wedi bod mor ffodus i gael taith llawn drwy tŷ, fel dwedais i, mwy na unwaith. A i ddaid wrth y tŷ, chi'n cerdded mewn a does dim un stafell sy'n grand fel stafelloedd Manteos. Hyd yn oed ar y lla- ar y ar y llawr, yym, ground floor, does dim un stafell grand grand iawn. Ond ti'n mynd lan, lan y llawr a mae 'na stafelloedd gwely hyfryd iawn. Ond eto, chi'n mynd i fyny, a mae 'na mwy o ystafelloedd, siŵr o fod, lle roedd y plant yn y hen ddyddiau, a neu, a wedyn ti'n mynd i fyny, hyd yn oed eto, o dan y to enfawr, a wedyn mae 'na atics a, a lefydd, mewn cyflwr rili dda, mae popeth yn lân, mae popeth yn sych, mae popeth yn gynnes, mae 'na um, central heating right drwy y tŷ enfawr yna. Os, os ti'n mynd nôl, Jen, please. Ie. Yeah. Ti enfawr yna. Right. Um, ond, doedd dim teimlo... Roedd e'n teimlo'n cozy yn hytrach na grand. Symud ymlaen, please, Jen. Ac, ac eto. So, dyna'r un o prif stafelloedd yn Mabws. Fel chi'n gallu gweld, mae'n ffito mewn um, baby grand piano yn hawdd. A bwrdd mawr. Ond dyw e ddim yn wahanol iawn ar tî mawr cyffredin, ydy e, really? I feddwl am y pobl ma wedi bod yn MPs a wedi bod um, yn y byddin a wedi bod yn syrfio um, James yr Ail, y Brenin. A dyna llun o Zoe a Gerald Morgan. Ac i ddeud y gwir, o'n i'n trio sediwsio Gerald Morgan ar y pryd, mae'n rhaid i fi cyfaddau. Ond mae'n tough nut a dwi ddim wedi llwyddo. Dwi wedi cyflwyno Gerald Morgan i'r er, um, Withies, i Zoe a Ed, a Mae nhw wedi gwahodd Gerald i ddod gyda fi am y daith mabws. Ac roedd y bwriad fi bod Gerald, sydd wedi wneud y llyfr am Nanteo, sydd wedi wneud y llyfr am Drawscoed, yn mynd i gael ei sediwsio a cael ei ysbrydoli i sgwennu llyfr am mabws. Ond, yn anffodus, roedd ar y pryd Roedd Gerald, Gerald sy, sy nawr yn ei nawdegau, yn hwyr iawn yn ei wythdegau. Ac ar ôl y daith o awr a hanner, lan a lawr a rawn Mabws ac yn y cell, ac yn y gegin a yn yr atig, ar yn bob stafell, roedd e bron yn gorwedd ar y gwely mewn un ystafelloedd, rhaid i fi cyfaddau. Dyma fo yn edrych ar y papur dde, sy sy dal yn bodoli yn y tŷ am mabws ar stad. A dwi wedi dweud wrthe, ti wedi cael tŷ bysfadio? Ydych chi'n mynd i sgwennu am mabws? A dweud wrthe, na. A dyna fe. So dwi wedi ffili fan hyn. Ond, Fel chi'n gallu gweld, dwi wedi gweld y papur yma, mae Gerald wedi gweld nhw, a roedd y bwriad fi yn mynd yn ystod y geia, eistedd yna gyda Zoe, plaio fi gyda win neu coffi neu beth bynnag, a catalogio beth sydd dal, dal, dal gyda nhw yn Mabws. Rhan fwya ohonyn nhw yw mapiau, tithe maps, pethe fel 'na, yym accounts, pethe fel 'na. Sa i'n 'di dod ar draws dyddiadur na unrhyw peth, ond ma' 'na pethau diddorol iawn fan hyn, a dwi isie gyda'u caniatâd nhw yym catalogio be' sydd yna, a wedyn rhoi restr, falle i'r Llyfyrgell Genedlaethol, gyda'u caniatâd. Ond o leia' dyna stori sydd ddim wedi gorffen eto, a sydd ddim wedi gorffen mewn lle, mewn lle drist. A dyna digon. A diolch yn fawr i chi i gyd am y gwahodd i fod fan hyn. Dwi wedi mwynhau mas draw, pocio o gwmpas yn y bocsys yn y Llyfrgell Genedlaethol, mynd o gwmpas, darllen bob llyfr alla i wneud, cymryd ffotos fan hyn a fan draw. Ond, the more you know, the more you know you don't know. A nawr, dwi'n dwi meddwl, dwi jyst wedi crafu wyneb y ddaiar ar y stori 'ma, bws. A, a mae'n siwr gymaint mwy i wybod. A dwi'n fodlon dod nôl os dwi yn cael gafael ar y papur eto na i dod ar gwaelod y bocs. Dwi'n fodlon dod nôl a rhoi i chi rhan dau o'r stori. Ond dwi jyst eisiau dweud diolch yn fawr am buddsoddi mewn i fi ac ysbrydoli fi um, i ffindio allan mwy am Mabws. Diolch yn fawr iawn i Jem, wrth gwrs, Nid y tro cyntaf bod Jem wedi helpu roi slide show i fi a redeg y slide show a gyrru fi fan hyn a wedyn siŵr o fod sortio allan rhyw gin and tonic pan dwi'n cyrraedd adre um, a gobeithio ddim um, y tro ola a diolch enfawr i'r Ed and Zoe Wyddi, pobl mor hael. am ofalu am Mabws. Diolch yn fawr iawn i bawb.